Thiltute chibai u le. Media for Gospel Foundation YouTube channel atang kan lo lawm a che u. Tuna kan program tur chu pakhat leh pakhat belh pathum tih a ni a, a tum ber chu pakhat leh pakhat an inkawm atanga thiltuten hlawkpuina an lo neih beisei a ni. Tunah chuan. Presbyterian Pastor Penson, ka pa Rev. Doctor Vanlel Hnema leh ka nu Pi Ngur Awi Thangi kawmna kan lo nei dawn a ni. A hmasa ber in ka pa kan zawt ang a. I pian leh murna unau zat te min hrilh thei ngem aw? Aw hrilh thei e. Ka pa hi lian bura a ni a. Dungtlang Lal, Lalliansiama fapa upa ber a ni a. Ka nu hi Thanchungnungi a ni a, Vanzau Lal, Thatkhuma fanu upa ber a ni bawk a ni. Tichuanin Pianpui unau pasarih hmeichhia pali leh mipa pathum kan ni. Chuan ka nu ka zawt veleng a, i pian leh murna te min hrilh ve thei ngem. Ka pa chu ICB hun lai atanga upa lo ni ve tawh, upa biakliana a ni a, ka nu chu Tlanghming Thangi a ni a, tichuan ka nu hi Chawngtlai Lal, Pu Zahuata leh Pi Rokhua mite fanu upa ber a ni. Kan unau chu sawm pahnih kan ni a, paruk. Kin min boral san tawh a, tunah hian paruk kan la awm a, paruk zingah chuan kei hi a naupang ber ka ni tawh a, tichuan reng hunah hian pahnih kan awm a, Khawzawlah pakhat, Kananah pakhat, Tahan leh Hmunlaiah pakhat ve ve ka uten awm bawk a ni. Engvangin nge ka nu hi nupui atan i lo thlan le? I nu ka thlan chhan ni chu chi thumin ka sawi duh a, gospel singer a ni a. Heti lai hianin ka li ka bo a, Chinhil ah te rawngbawl in a huho in an kal thin a, tichuan a zai leh an rawngbawlna hi ka lo ngaithla ve thin a, an zai thiam ka tih a bakah a hmel pawh hi tha ka ti a, tichuanin amah pawh hi a zei bawk a. a fel bawk a. Tichuan a pathumnaah chuanin a pa hi thlarau bo vei mi a ni a, keini missionary kal tur chhuak tur tan chuan a fanu hi han dil ta ila min pek phal ka ring bawk a, chuvang chuan i nu hi ka thlang a ni. A lawm awm e, nih chuanin ka nu kan zawt ve leng a, engvang nge ka ka pa hi i thlan ve rere? I pa hi. In ngaizawng chu kan ni lo nain amah hi mi piang thar tha a lo nih naah ka pa hianin an lo len atang hianin tha a lo tih zawng a. Tichuanin an rawn len takah chuan ka pa hian e tha ka ti Mami hne mai neih chuanin ka dam chungin ka thih pawhin thlamuang takin ka thi tawh ang tiin a sawi a, ka pa duh ang ngei a nei ka ni. Hna tam tak thawh tur a awm a, engvangin nge missionary hna hi i thlan a le? Missionary hna ka thlan nachhan hi chu ka lehkha chhiar in ni ber in ka hria a. Synod Book Room ah khian in an lehkha tat chu i lehkha chhiar in a siam che tih hi thuziak lianpui in an tar a. Kha ka thuchhiar hian in ka nun min siam ta ni ber in ka hria a. Missionary hlawhtling nih hi ka chak em em thin a, chuvang chuan missionary chanchin, missionary huaisen te, missionary ropui te tih ramthim mission rawngbawnna lama hlawhtling ho chanchin hi ka lehkhabu chhiar chak ber a ni a, chung chu ka lei tam ber bawk a, khang ka thu chhiar khanin missionary nih chakna min neih tir ni berin ka hria. Missionary hna i dil khan kumen zat nge i nia aw? Missionary hna ka dir khanin kum sawmhnih paruk ka ning ka hria. Ka pian thar dan hi ni e, mi anga camping leh crusade na vela kal thlang ka ni lo va. San naupang Sunday School hi chu a khat tawkin kal lo hul hual chu ka ni lo a, a khat tawka kal tih ang vel hi ka ni a. Chutianga tlangval chho chu ka ni a. Sakhaw mi em em lo hi ka ni a, amah erawh chu Pathian hianin amah zawng lo tu te hi a rawngbâwl tu atânah min lo duh ve a, ka zawn loh mah ni se la, amah zawkin Sangha Zakua sawmsarih paruk November nili zânah hianin dang mak danglam takin ka taksa ah amah rin loh theih lohna dinhmunin, Pathian a rawn in lar a, Isua Krista a rawn in lar a, chuta tang chuanin Lalpa Isu i tan chauh ka nung tawh ang tiin thutlukna ka siam a, vawini thlengin khami zana ka thutlukna ka ka decision kha tih hlawhtling ka tum a, Pathianin min tanpui zel a, ka lawmkhawm mai. I rawngbawlnaah te inchhirna te i nei i nei ngai em? E, nei ngai lo. Retheih huama kal kan nih avangin inchhiar tur pakhat mah hi a awm lo a. Missionary hna ka dil khanin Nagrama missionary, Naga field hi mission field field thar a ni a, tah chuanin Naga mission field tana missionary kan mamawh tiin Kohhran tlang auah an rawn tar a, tichuan ka dil ve ta a. Hemi ka dil tum hianin diltu panga kan ni a, diltu panga zingah chuanin Pathianin panga zinga thlan ka lo ni chu ka lawm khawp mai. Tichuan Pathian zawk hianin kan inpekna a nasat loh tehlul nen Pathianin mal min sawm nasa thin a, kan phu loh malsawmna, Hmuh turin a lang thin avangin missionary rawngbâwl la ka lo inpe hi ka inchiar lo takzet a ni. A lawmawm e, ka mit kan luhthuk hma deuh khanin ka nu i dir dawn a, i hla phuah, i hla phuah, ram thim ram ro ti tur kha khami kha tlêmte min sak sak angem, i min sak sak thei angem aw. Ram thim ram ro chu turin Lalpan nang leh kei lo chu tirhchhuah tur dang a nei lo. Neitu thi zawng zawng te chuan a thu puan leh tum mah se Lalpa remtihna an hmu lo tih a ni a. Ramthim ram ro sa turin Lalpa nang leh kei lo chu tih hi i nu hi ka lo hrilh ve a. A thian te phei hi chuanin kha hla in sak tlan vang a nih kha, i pasal nen in nin neih tiin an lo fiam deuh nghe nghe ni awm e. A lawm awm e. Naga field kha. Engtik kumah nge in kal? Engtin nge in kal a? Kum engzat te nge in va awm le? Naga field hi Sangkhat Zakua sawm riat kumah kan kal a, tichuanin na kan kal hma hianin ka hlaphuaah hianin chungmu ianga thlawk velin ringlote sianglawina run, Chuan ka nuam e, chhun zanin tih hla hi ka lo phuah thin a. Chutiang ka hla phuah nena inmil chuanin Pathian hian rem min lo ruat sak thin a. Dai ramah te, Arakan ramah te, Palewa ah te missionary kal hmasa te chu thlawhna in an kal ngai lova, motor in an kal deuh tlangpui thin a. Amaherawh chu Pathianin chungngu ianga thlawk velin ringlote sianglawiina run chuak chuan ka nuam e chhun zanin ti ka hla phuah ang deuh khanin Mission Board khanin lawnga kan kal chuanin khanti kan rawngbawlna tur hi Kawlpui atang chuan Kalimiu atang chuanin lawnga chuanin thlâr laiah phei chuanin haw lam kal lam hi chawlhkâr hnih vel thang a ngai a. Chuvang chuanin kan hotute kha chuti chutiang chuka rei han thang tur chuanin an hun kha remchan lohna awm avangin thlawhnain i kal mai ang u tiin thlawhnain kan kal ta a. Tichuan, thlawhnain Kalimiu atangin Mandalay kan thlawk a. Mandalay ah Mandalay ah chuanin Pastor Fambuaia tein ah kan thleng a. Nagrama chuan kum riat kan awm a. Presbyterian Kohhran tih hi a harsat deuh avang leh rawngbawltu hmasa ber kan nih avangin Presbyterian Kohhran, Presbyterian a tin raw tia min ko lem lo hianin Siah Hnema a tin raw tiin min ko a. Baptist te, EFC te, Methodist te chu ka kum riat ka awm chungin mi pakhat, mi pahnih, mi pathum lai. Siamhema kohhran an ti ni ber mai maw? An insawn avangin kei kha insawn lo a, kum riat ka awm tlang avang khanin Siamhema, Siamhema kohhran an ti ta a ni. Kha kha Naga lam kha nakinah kan rawn sawt zau deuh vang a, tunah in rawngbâwl tawhna hmun dangte Min han hrilh thei leng em? Aw, hrilh thei e. Pianthar atang hianin rawngbawltu hi ka zui ve thin a. Ka piantharna rawngbawltu chu Evangelist Thangsiama a ni a. Thangsiama hnung hi ka pianthar atangin kum hnih chhung vel ka zui a. Tichuan ka li ka bo hi tahan chheh leh a chheh vel te leh khampat leh a chheh vel saw.

leh ring thar eng zat nge in hmuh tih te, ring thar in hmuh te eng enge in zirtir thin tih te kha min hrilh thei ngem aw, harsatna in tam tlangpui. Kum riat kan awm baw chhung hian in Pathian zar ah ring thar keimah nge in a ka baptisma hi mi zali an awm a, tichuan harsatna tih thu ah chuan in Pathian zar ah Naga ramah chuanin Naga khi mi rilru khauh leh luhlu tak mai an ni a, kan han thlen hlim phei chuanin Pu Sap Chhawna phei chuanin Pu Hnem, Pathianin a puih mai che pawh ni lovin a puih fe loh chuanin in hlawmbawlna a hlawhtling lovang, Naga chu an an chin ka hria a, kum hnih thum an hnenah ka cheng a, an rilrua sak lutuk a. Tichuan rawngbâwl tu hmasa ICB te pawh Sangkat Zakua Chawmnga Pakua an an lo ṭan tawh a, Venue thleng hianin chuti vaka hlawhtlinna an nei lo a, Methodist te leh Baptist te pawh chutiang tho chuanin naga hnam ringtu han la tur chuanin a awllo tiin a sakchhuahna chuan min hrilh a ni.

Kan ringthar te hi kan awm kum khanin Krismas kan han siam ve a ring tu kan la nei lo a, tah chuanin chaw i a kan sawm a, tichuan bawksa kha bokuruk kan bei a, kan sawm te khan rawn kal kha hla kan zir tir a, lam kan zir tir a. Kan Zotlang ram nuam tih hi kan zir tir a, zanhnih kan lam tlai var that a ni. Tichuanin khat atang khanin nuam hian ti ta em em mai a, Kristian ringtu nih te kha nun chak ta a. Tichuanin a tan tirah chuanin i member kan la neih hma chuanin chhun chawlhniah hianin Baptist Kohhranah te, EFC Kohhranah te, Methodist-ah te kan inkhawm kual a. Tah chuanin kan inkhawm ban veleh hianin khawlaiah Chhun ni sa-ah hian khalaih khan Naga hla te, Kawl hla te a la phuah loh avang hian Mizo hla ama hla phuah sa kha chhun pa changah khan khawlai kawng laiah khan kan sa ta a ni. Kan sa kha tikhanin an rawn kal hnai ah kha eng hla kan sa tih kha awmzia khan hre bawk si lo. Mahse an ngaithla duh bawk si Tikhan an rawn kal hnai tuau tuau va, khawilai ngen in kan lo leng ange aw, lo len in pha lem i rem in ti em kan tia aw an tia, tichuan in kan va leng a, tawngtai in duh em kan tia, a then chuan an lu an lo thing a duh lo an tia, a then chuan aw an lo tia, khatiang atang khan kan in chul nel a, tichuan mahse kan han hman zawh chuan member paruk kha kan neih ta, chute nen chuanin kum khat chhung chu hun kan hmang ta a ni. Tichuanin kan rawngbawl dan ber chu hei mithi an awm khan kan member ni miah lo ring lo te pawh kha kan va tlaivarpuia kan nupa in lalṭin kan chhia tikhanin Pedro Mak te a la awm lova kan la nei lova khalai khan Tah chuanin Lalṭin kan khai kan chhia kan va zai tlaivar ṭhaka kan nupain mi pakhat tu Baptistemi lem chhia kan tih na ka hla thiam chu chu kan sawm a, chu chuanin min rawn ṭhutpui a kan zai ṭhin a. Khatiang nga kan rawngbawlna kha an rilru lut em em a ni, tumah inleng pawh nei lo an thih pawh ṭhenawm pa hnang hlaia ṭhu mai mai kha an ni a, Mahse khatia i pa nena kan va kal a, kan han thutpui tlaiva thak te kha mak hian ti a, tichuan Alf a vuina ah te pawh khan hei thlan laih lawk awm chuang lo, mi paliin an zawn a ti khanin bawngtu thlawh leh suahdur an keng nghal a, an va thleng a, an lai chawp a, mahse thlan khan duh thuk lo a, an an ruang a pil kha chuan an duh tawk em em mai a. Khatiang khanin an lai chawp a, an va ti thin a ni. Khang te te chuanin aah an bawihsawmna kawng hrang hrangah khan keimahni khan kan bawihsawm vek zel a, kha kha an rilru lut ta em em a, ringtu nih khan rawn chak ta a, e hei hi Kristian dik tak an nih hi, hetiang khawpa mithi thi hnai te pawh khawih hreh lova min an bawihsawm thei hi tih khanin an rilru lut ta ta tang khanin i kan rawngbawlna kha a kal chho va, tichuan hla i pana phuahna ka hla kha i Kawl hla nen khanin kan zirtir a, changkhat leh thunawn te te acting song nen khanin tiang khanin kan han tia. Hakha kan rawngbawlnaah chuanin

Chuan ring thar in hmuh dan te leh ring thar ring tu an nih hnua an danglamna te kha min hrilh thei ngem. Keiman kan chhang leh mai dawn nen nia, ring tu an nih chuan i Kohhran kalphung kan in zir tir a, Buhfai Tham te, Lawmbawm te, nu an nu ho kha chu tikhangin kan han tih tir ve a, tichuanin ar. Keimahnina ar kan vulh te kha i ar nu pakhat te kha kan pe a, hei hi no a neih hunah i pakhat in rawn thawh ang kohhran ah tiang chi khan chutiang te te chuan kan tia, vawk kan vul a, vawk te kan neih leh hei hi i vul anga chuanin a zat ve hi kohhran ah a zat ve hi nang in i nei anga tiang te khan kan tia, khatiang te te khan kan tia, anmah a lawm bawm leh fai tham leh i a te pawh engkim mai kha Tiang khanin kan sawi ang khan an ti chho a, that tak inkhang te pawh kha kan nei chho thei a. Tichuan hna tlang kan nei a, kohhranin lo kan nei a, buh kan tuh a, engkim kha ti khanin i kan thawk kho a, kan hlim em em a, anmahni pawh tam tak inchhungah te hianin a an ni chu naute an thleng te hi engti ka sil loh nge, rawng pawh hriat tawh miah loh hian ni kha ka va kal a, i. But nen fai deuhin an no te kha ka va nawt thin a, an bel chhin te. Tin, kan inan lo kal khan no fai te kan lo hman avang khan kan va kal hian an inthlahrung a, i nawt thiam, an nawh thiam hma pawh khan tui tal hian an va tleuh ve nawk nawk a, ti khan aw min han thlit a, e heng hi maw heti hian heti hian nawh tur a nia ka tia but hian ka nawh fai sak a, khatiang te khanin kan han tia. a hma an sawn khawp mai. Kan thenhlimah te chuan thlalak pawh an hlau a, then phei chu hren pe reng nen te an la nia. Mahse, khatiang ringtu an han nih takah chuan kawng hrang hranga thianghlimna ah te thil eng eng emaw kan han inzirtir kha i tam tak kha an hman sawnpui a ni. Chuan ni leh thla kum kum khatah thla eng zat nge tih te kha engtin muaiin in zirtir kha. Kum khatah hianin. A bik takin kei hi matric pass sia Michina College ah kan ralchhan a kal kha ngai thin a. Tichuan ka ralchhan hi October, November, December vel hi a ni thin a. Tichuanin October ah ka kal ang a, November ah ka lo haw leh ang han tih vel tur lah kha a thla lah kha naka tawngin thla tih ang vel te khan lo hre bawk si lo va. Chuvang chuanin kan nak a ring thar hmasa chu Mizoram zirlaibu a kum khatah thlasawm pahnih a awm. January, February, March, April tih kha khami thlak khap khami kha zan thum kan zirtirna ah January atanga December tih thleng hi an thiam a ni. I han sa chin ang hmiang. Kum khatah thlasawm pahnih a awm.

Dubai atanga lo haw Zairung Bawli kan fanu pathumna nen khanin Rangoon atangin Mandalay, Mandalay atangin Thlawhnain Country ah kan chho va. Tichuanin bial kan fang a, kan bial fanna a ka duh chi an tih phei chu Presbyterian lo ni thin kha Kan awm loh chuanin Baptist kohhranah khanin kan awm dawn a nia tiin kan in kan insawn hma khanin an sawi sa reng reng a. Chuanin Baptist-iah khanin keini sawmriat pariata ram danga kan insawn khanin Baptist-ah an lo insawn ta a. Chu an insawn te chuan biakin tha tak mai an lo nei tawh a. Tichuanin. An khua a kan kal kha an nak a lam nen, hnam lam nen khan in min lo hmuak a, tichuan i ei tur in tur te kha min lo buat saih sak a, ni bawk min lo tal a nih, ni bawk min lo tal a, tichuan Biak inah khan ruai kan chhe a, hlim takin hun kan hmang a. Chu Mizo ah chuanin an hruaitu te inah khanin i kan leng lut a, an hruaitu an chairman ni thin Upa Patil ina kan leng chu.

Thuziak mi leh Hlaphuah mi i ni tih kan lo hria a, i lehkhabu ziah zah te leh i hlaphuah zah te min hrilh thei ngem? Lehkhabu hi bu sawm chuang ka ziak ve tawh a, ka ziah hmasan chu nia Cyclosa la herh a i ni thin a, Press a chhut tak hi chu Bishop College a BD ka zir khan in min sponsor tu te khan in hringnun thlirna thufing te kha chhuah chhuah turin rem an ti a, Calcutta kan chhu a, copy sangkhat kan chhu a, tichuan BD kum thum ka zir chhung hianin bu thum tal chu ka ziak ve ang tiin rilru ka pu a, tichuan thawmtu tawi sawm hi kan ziak a, chu chu Synod Publication Board hianin copy sang thum an chhuah nghe nghe a, Tichuan America President te chanchin hi ka ziak bawk a, Volume one leh two tiin an then a, tichuan Volume one phei chu thuma hruai kha Mizoram historian, history lama ziaktu Pubi Lathantliana'n thuma hruai min ziah sak a ni bawk a. Khami Mualamuan phei kha chu Book of the Year khami tum khanin top twenty a tel pha ve a, chutiang dinhmun chu a thleng chho ve a, ka lawm khawp mai. I lehkhabu ziah zawng zawng hi a copy te i nei vek em? Ah, ka nei vek lo a ni. Mi hian an hawh a, a hawhtu kan hre leh si lo a. Tichuan min a min rawn pek khem thei lo ngheh theih nghilh ve leh nge ni? Ka lehkhabu ziak pawh hi ka kawl chuang lo. Ram sawmte thawmte sawm ka tih pawh chu ka nei chuang lo a, America President te chanchin tih pawh chu ka nei chuang lo a, chung vel chu ka ni. La hi engzah ngei phuah tawh tia min zawttu hi ka tawng ve zauh zauh a, la hi za ka phuah tawh ka ti a. Ka la khuah hi Naka hla te, Sap hla te, Kaw hla te, Mizo hla te a ni a. Thenkhat chu tawi te te a ni a, thenkhat chu sei ve deuh te a ni a. Entir nanah len tlanga Rawngbawl-a Seipui Tangval Huliana min zui lai chuan Tlangchhip hriawm lohna lam atang khan kan kal chho a, a awih chho sia, kan thlan ka sa nasa khawp mai a, Tlangchhip kan thlen hun tur ka kan nghak ka nghak rel khawp a, tlangchhip kan thlen chuanin khi khan i min chem heuh heuh dawn si a, ka chawlh phah in hla ka phuh ang tiin ka rilru a, tichuan tlangchhip kan han thleng chu kan rin ang khanin khi kha rawn tleh ta heuh heuh mai ni. Tichuan tlangchhip ah khan thingkung sang vak lo lawn awl deuh tur hi a awm a, tah chuan ka lawn a. Liana te khan lo thu rawh, hla kan phuang e ka ti a, tichuanin hla ka phuah ta a, tlang ka chuan len tlang sang laian Virthli nem ten a hrang e, kan tawnah awih loh nau ang kan au zel dawn. Hmangaih a min zawngtu Lalkhrista thu tih kha ka han phuah ve ta mai a.

I ti nge a thluk te hi i chhin chhiah Solfa te hi i thiam bawk si lo i ti nge i chhin chhiah thin le. Solfa ka eng lo ka chhin chhiah dan hi chu ah a thluk a san het tia a san hi chuan in pen ah hian in he tin ka ziak kawi chho a ti chuan in a hniam leh ti hian in pen hi hnuai lampang ka kawh tir a. Tichuan a silar a nih leh heti hian a ki kawi deuh in ti khan ka chhinchhiah a, tichuan thluk ngil deuh a nih chuan in ti hian a ngil in ka dah phei a, chutiang vel chuan ka chhinchhiah a, amah erawh chu Saul pathiam lo nana hna chu tha tha em em a kan hria tih a nakin lawk an kan lo theih nghil a, tichuan a bo leh daih ang vel hian nia a buaithlak ang reng khawp mai, i Saul fahriat thiam loh chu. Chuvangin theihnghilhi ka ka hlau thin a, hla ka phuah hianin keimah hian ka sa ka sa chi ka kiang a awmte pawh hian a no thiam thin a, chung vel chu a ni. Ka nu pawh hla kha i phuah ve nual a, engzat nge i phuah tawh le?

sak chhuah em em a awm lo va, engmah record pawh awm chuang lo va ti khan ka phuah ve tawp tawp a, va sawm thum chuang sawm li dawn lai, tunhnai ah hei ka phuah te nen phei chuan in va sawm li. Chu ni ve mai ang, mahse i pa saidan ang deuh khan ka theih hmel te kha awm a, a hluk te tiang khanin Solfa nen a dah thlep thlep lo na na na chu ka theih hmel a awm nual a, mahse duh ve deuh deuh leh theih hmel theih loh hi chu ka nei ve nual bawk. I la phuah zinga thla ka ti em em chu thla khat chhung lai i tahpui i han sak a, i tahpui ziah, sanghnih pariat kuma Nargis. Hlipui ina min nam vela khata mi nuaihkhat leh singthum chuang an thi. Khami hla i phuah, Narges hla i phuah kha chu changkua leh thunawn kha nia. Changkua leh thunawn phei hi chu tam lutuk a, khawvel hla zawng zawng ah hian the same ber awm ang e awk a lo ti deuh thaw a, a thunawn kha awm leh nghal a. Amarah chu a hla thu kha i han sak khanin thla khat chuang deuh thawh kha i mittui kha thla reng mai thin kha kha hla kha chu i la thiam em le? A thiam e a, kha hla kha mak khawp mai kha mi Pathianin a min pek dan kha ka rilrua phuah tumna rilru awm miah lo chhuna Bible chhiara ka awm kha a rawn kal ta thut mai a ni hlauh. Ka a thuk nen a thu nen khan a rual khan a rawn kal a ni. Tahkhan khan Sachin kha a mittui hi tla ta zawih zawih mai e he hei Lalpan hla min pe ni hi ka tia. Chuanin chang kua thleng khanin a lo kal a. I pa hian chang sawm law lawin phuah la a lak law law mah tia a awm tawh lo, kal tawh lo ka tia chang kua leh thunawn Chu pawh chu sak chhuah awm lo a, hei hetia thiam living impact kan rawn gawlpui te nena kan inhmuh ni khawh hian ka sa a, e kawl hlaiin ti bawk ula sap hlaiin ti bawk ula, a hun lai nana na kha chuan an rilruah lo lut hlawm khawp mai a, mahse engmah kha tih tak tak kha awm ta lo va, chuan kan fanu Eden Tharnghake hianin Chhing combine a vawikhat chu a sa a, I hi chu bak chu sak pawh awm chuang lo va, tichuanin tun hreng hianin ni e, kha kha chu a rapthlak bawk a, kan hri a, ina mihring an muai tel tak tak mai a han suat nen khanin mittui nen tak meuh meuh khanin a thlat tel khanin keimah pawh han ka saka piang hianin ka tah pui thei a ni. Aw lehlawm awm e. Arakan lama in rawngbawlna kan kal hmain Naga lama in rawngbawlnak te sawi duh dangte in la nei ang aw. Naga ram rawngbawlna hi chu zin aiin sawi duh hi chu a tam khawp a. Amarawh chu Naga ringtute hi keini.

Pathianin ramsial min pe tawh, sele min pe tawh an tia, a hniak chauh an hmuh kha ni sia, silai nen, duli nen, thal nen khanin ui nen an lo kal khawm a, biakinn chhungah chuanin ram chhuak tur khanin mi sawmhnih sawmthum kha an rawn awm ta tah chuanin tawngtaina ka nei ta lawm le Lalpa. Hei an rin zia che hi keini tahan velah chuanin ramhnuaia sahniak thar kan hmuh pawhin chuti takin va kaphlum tawh angin kan inngai ngai lo va, a hnu mai mai hmu thar kan ni a. Amaherawh chuan ni hi chu a hnu thar an hmuh kha Lalpain min pe an ti a. Chuvang chuan an rinna zawnah Lalpa i thil tih theihna la an ti la, an kal chhuak hi an hma hluai la, hlawhtlinna pawh pe ngei ang che tia tawngtai sakna ka neih ang ngei khanin an va thleng chu an va kap nghal ta mai a, chuan Reivaklo ah khanin sa chu an rawn phur haw ta a, tichuanin ram sa chu an beisei ang ngei chuan Pathian hi a pe a, mak ka ti khawp mai, tichuan an Naga. Hna ka ho hi an sa sa ah hianin zir an hotu te pastor te hi a ti thalai ber hi min pe thin a, ah chung te chu lawmawm hi ka ti khawp a, ah ka mi tum a, kan sa ret te chu min ah ka hawn chho a, hlim takin kan chhungkua in kan ei ve a ni. Ni e, kan ring thar u a kam puh an tih hi.

A dul a, tikhanin a mal ah te si a, tichuan damdawi in ah an rawn dah thu kan hria a, tichuan nu ber nen damdawi in ah chuan in va kal, va kan tur in kan kal a, pa hmuh hi kan hreh ang reng khaw mah, Khristian an nih avang ah harsat na pakhat dawta pakhat an tawk chuh a sawi tu kan ni si a, min mawh chhiat dawn emaw tih rilru kha kan pu deuh a, ngam leh ngam lo in. U Khampua chu Kathiannu nen Nguri nen heng Khanti Civil Hospital ah awm chu kan va en a. Aww. Tikhanin U Kham, U a Khampu chu kan va kan a, hmuh kha kan hreh khawp mai, eng nge kan sawi ang aw tih kha kan rilru a awm a. Ringtu an han ni bel bel a, khatianga harsatna chi hrang hrang mai an tawk a. Mahse kan va kal a, mi han hmu chu an lo tuam luk mai a. E, Pathianin min fiah a nih hi. Ringpu ka nih atanga ka thil tawn hi Pathian min fiahna a ni. Ti khan a lo ti ta hlauh mai a, keimahni pawhin thil dang kan sawi hma khan a, ropui hi kan ti lutuk a, lawmawm hi kan ti lutuk a, kan mittui te tla hial a, tichuan engpawh nen se tawngtaina kan nei ang a kan tia, tawngtaina te kan han nei a. Kan rin dan chuan. A lo vui ang tih kha kan rin kha nia mahse vui lovin Pathian fiahna a lo ngai thei te kha Pathian hnathawh ropui tak mai a ni a. Tin, pakhat leh chu i U Sui Bah kan tih hi biakinn kan sak dawn tum hianin Kohhran Mission Board lama tangin min tihsak thei si lo va, e engpawh ni se keimahni in i tih dan a awm thei mai ang a. I ngaihtuah a ho teng u, kan ti a, kan inkhawm bang kan han thu ho kha. Biakinn hi sa dawn ta ila, chu chu chu ban a tul anga, a chung a tul anga, a bang tur chu rua huanah hian quarter ah hian a awm sa a, a chhuat a tul anga, hei hi engti nge tih dan kum kan ngaihtuah thei hlawmang em? tia kan han sawi kha. An lo phur ta em em mai a, tichuan a thenin kei a ban kan tum ang, ban pathum ka tum ang, kei ban pahnih ka tum ang tiang khan An ti ta chuan a phah tur kha Pu Paw leh Pu Chawmaw khanin thing zai an nia, keini a chhuat phah kan tum ang an lo ti ve bawk a. Chuanin U Suiba chuan pheikhawk bun tur, silipar bun tur pawh a nei lo, thosi tam teh reng nen thosi len zar tur pawh an nei lo. Khatiang khawpa harsa khanin a chung fuh tur kha kei ka tum ang. Rin ngam na in a ti ta a ni. A chung kuh kha khalai chuan sang khat khan a daih thei a, taw than an ti a, hei i a phekhlai pui pui a khuh hi a nia. Chu chu sang khat man chuan biakeng kha kan biakeng duh dan ang tawp kha a khuh thei dawn a. Chu chu keini pawn thla khata zathum kan hlawh a khalai khan cheng sang khat in chungman han tum tura, Engmah nei nei si lovin a han ti kha Pathian a rin zia kan han hmuh khan mak kan ti a ni. Tichuan a rin ang ngeiin tun hmaa a lo thawh thin a thawh lohna rei tawh si lai siam kha hei enge kan ti ang ulh bun siam kha ulh bun em mai khang kha a lo thiam sa khan nia an tirh tawh ngai miah loh kha. Silai siam tur kha mi pahnih khan lo kal ta a ti. Tah khan silai min siam thei ngam an rawn ti ta. Umm hei chiah hi a nih hi Lalpan biak in chung tura ah thawh tura ka tih hi hemi hmang hian Lalpan min pe dawn a ni ka ti a ti a. Tichuanin a chung khuhna cheng sangkhat man chu a rawn. ti theih ta mai a. Tiang chuan i biakinn chu kan din ve ta reng mai a, khang te teah khan Pathian an rinzia hi a ropui em em mai a, ah tichuanin i ka ru atanga hei hmema te tai a kung va kal tur kha ring thar kha an la tlem a, inli emaw chauh an la nia, tah khan an va kal tur kha, lawngleng an kal tur kha, Thli khat fata chiang mai lawm le Lawnglen khalhtu i Ung Yung Pawnga fapa Tunge Kha hming kha Chaw Chaw khan a khalh ngam ta lo se a, ka khalh ngam lo, thli hi a na lutuk a ti. Tah chuan an kir leh a, a ni, khang lai chuan telephone leh i tel a awm lo a, engmah inhriat inbiak pawh theih a ni bawk si lo a, a nia hnuah khanin kan ring thar te rawn kal khan. E, khami ni khan sia i lo kal tur kha an hria a, i kan venga mi i Buddhist ho, Kristian duhlo ho in kawngah an lo chang che a, lung eh hmawlh tum nen. Lo kal ni la chuanin engmah in hrilh theih tawh si lo va, lo kal ni la chuanin an khawih hrep ang che an lo tia ni. Khangte te khan Pathian min ven dan kha a mak khawp mai a. Ka ti thin a, an tleh a, thin a beng ta tlat ta lawng khalh ngam ta lo, lawng kar ngam ta lo kha, lawng leng kha, khang te kha Pathianin va kal se, hliam nasa tak tuar thei thih pawh thih theihna ang a nia, Pathianin rem a lo ti lo va, tiang khanin thli hmangin ih a humhim ta ang a ni a, khang te te ah khan Pathian min ven dan te, min kaihfuai dan te hi a ropui em em a. Keini ai mah hian i na ka hawk phei hi chuanin Pathian hi an ring zawk ta em i tih tur khawp hian i tawngtaina leh kawng hrang hrangah hian i hote anga kan ngaih hri tlang satia keinin tawngtai ngai lova kan ngaih te hi an ni chuan tawngtai an duh vek a, tawngtai thupuia an thlen vek thin a ni. Chutiang chuan i ringtu tha tak mai tam tak kan han nei te kha ang te kha a ropui kan ti a, kan rawngbawl chhunga Pathian min kaihhruaina leh min awmpuina zawng zawng te kha i keini tih theih ni lovin Pathianin a keimahni kal tang tein a ring tlat tam tak zali chuang min pe a tichuan kan rawngbawlnate A hlim takin nawr kan min kaihruai tih kha Nagram kan rawn bawl dan tlang pui chu ni mai se la, hrang a ti rawh. Ani a tawp nan a ni e, pakhat kan si ve leh teng. Sangkhat zakua sawmriat paruk khanin kan thar ho kha Gospel team angin a han leh chhe ve. Hmang turin Mission Board Secretary Rev. LR Ball-a khanin khatiang tur khan min rawn sawm a, tichuan Gospel team in a han leh a chheh vel hi kan fang a, hna kan hnam lam nen khanin khawtinah kan lam a, tichuan khatih lai kha Kawlpuiah khanin Union Day Pi Thawng Suh nih hman lai kha a ni a, tichuanin. I Thongsuhnia hotute khanin Naga lam nena a han vel a kan lam kha min hriatin an hriatin Kawlpuia lu kal rawh u tiin an motor nen min rawn hruai a, tichuan Union Day ah chuanin hnam lam chi hrang hrang an lam zingah khanin kan Naga Gospel team ho pawh kha kan zu lam a, tichuan kei kha. An na ka hlasak vel an lam hla in ah a thu kal hmang kha ka lo sawi a, hlim tak in Sang khat zakua sawm riat paruk February ni sawm pahnih ah chuan in hnam lam in na ka hnam lam in Kawlpui ah kan lam a, chung chu na ka ram tan ah kan thil tih chhinchhiah tlak pakhat chu a ni a, a lawmawm ka ti khawp mai. a lawm awm e. Tun chu Arakan lama in rawngbawlna lam kan sawi zawm ang a, engtik kumah nge Arakan kha rawngbâwl tura inkal kum engzat te nge in va in va in va awm le? Kei hi tum hnih kalin Misonbawl hian min tir a, sangkhat zakua sawmriat pariat khanin BD, Rangoon-a admission i hmu et, min tia lo chhuk thla rawh u, min tia. Tichuanin Rangoon-a MIT a BD zir turin kan lo chhuk thla a. A ni, tahan kan thleng chu admission kha in hmu leh lo e, min ti a. Tichuanin tahan kan rawn chhuahsan tawh bawk si. Arakan-ah khanin travelling missionary. A inpe tlangval pahnih an awm a, Pingkhung tlangval, tlangval chhanchhuah leh Miaohlah tlangval, tlangval lalhming thanga nen khanin kan pathum chuanin Travelling Missionary in min tir ta a, Mission Board chuanin a rakan hmar lam zara rawngbawlna kan neihna hmun apiangah khanin kan kal kual a, a ringtu awmna, awmlohna te pawh kha. Engmah sawi lovin awm hmun min siam lo bawk a, travelling missionary kan nih angin khawtinah lutin rawngbawlin kan kal chhuak a, chutiang chuanin kan rawngbawlna pawh Pathian in mal a sawm a, travelling missionary a kan kalnah khanin ring thar tam tak kan neih phah a ni. Kum in zat nge a vawi a tum khatna chu i kum in zat nge i va kal? Sawm riat riat Tah kan kal a, riat kua ka lo haw leh a. Tichuanin, Aw, kum khat ka awm a. A tumhlihna chu sang khat zakua sawmkua pariat atangin sang hnih thleng a ni a. Tah chuanin, Miah u, Arakan nihna a pagoda, Buddhist ho ina an ngaihsan em em, Sitaung Phayabhuai an tih awmna miah u-ah Isanbawt chuan min tir a, tichuan kan chhungin chumi tum pawh chuan Pathian zara a Rangoon atangin a Rakan ah, a Rakan ah chu thlawhnain kan thlawk a, khati hun lai khan thlawh na lo chuanin fur kha a lo ni tawh a, thlipui leh tui fawn kha a hlauh awm avangin thlawhna khanin kal loh chuanin kan nunna in kan bandawi na kan tawk palang tih kha. a kan hotu te pawn min hlauh sak a, tichuan Pathian remruat a nia chu kan chhungkua hi keini nupa nen, kan fate paruk nen chuan pariat kha ni a, thlawhna pakhata seat khata a seat riat vui khata an hmuh kha a awl lo khawp a, amahana chu Pathian zarah tluang takin kan chhungkua mi pariat chu Thlawhnaah chuan kan chuang dal dal ta, tuar takin reng hun atangin a kiap chu kan thleng ta a ni. In rawng dawlna aw, chhinchhiah tlak te, kan hriat tur pawimawh te kan sawi daih ila. Nya u kha May ni sawmhnih leh pariat min ka hriat ta a, kan thleng a, tichuan kan thleng khanin. I mission boat atang khanin quarter lei turin min ti nghal a tiraw? Tah chuan quarter te kan han zawng a, kan missionary hmasa lo awm te kha in luah a lo awm an nia, in luah ho in kan han zawng khan i i in compound zau deuh leh tlema in zia awm deuh kan zawn avang khan min hupawt ta em em mai a, an an Buddhist lama an puithiam Hruaitu deuh leh eng emaw an veng lal ho khan tah khan min hmu phawrh, min lo hmu phawrh rilru khawp mai a. Tah chuan in chu kan lei ta, in kan han lei kha luah an rem ti ta lo a ni. Tikhanin ih a leitu leh a zuartu kha tikhan min dang ta, ih thla ruk chhung kha Tikhan a hotu leh eng emaw ah te khanin kan han sawi thin a, mahse tumah khan min ngaihtuahpui thei lo va, a chhan chu an Buddhist puithiam te leh an lal te an inthurual tlat avang khanin an ni hian awm chuan keini Buddhist se mi zawng zawng hi Kristian an inpe vek ang, chuvang chuan an ni hi kan awm an awm kan rem ti tur a ni lo tih khan an lo inthurual si a, tah chuanin eng pawh ni se kan tia Heti ringawta ih an rem tih kan nghah chuan engtikah mah kan lut lo ang. I lut rawk mai ang kan nih nih kan ni mai ang kan teh thla ruk hnuah chuan an phal loh inah chuan kan leiah chuan kan lut ta. Kan luh zanah khanin lungin zan khuai min rawn bawm a in kha. Tichuanin a tuk zan a rei chu min bawm peih lo ang chu keimahni min fuh lem lo bawk a kan tia. A tuk zan kha zangkhuain an rawn vawm leh a ni. Tah chuanin an duh tawk mai dawn emaw tih naka lain chawlhni zing a nia. A tuk thumna chu tah chuanin chawlhni zingah chuanin kan inkhawm tur kha a ni. An rawn kal a zip pali khat hian police te leh veng lalte khangte kha an rawn kal kha. Sipai Lieutenant Cornel Sengmawleh. Aww ni e, khang kha an rawn kal a ani, enge ni tih nak lai chuan an kawtah an ding chu an rawn kal a, e darkar khat chiah hun in nei hle in atang hian chhuak rawh u an rawn ti ta ani, e eng vangin nge kan chhuam kan in lei ania kan ti a, kan remti lo chung in lut alawm, chuvangin darkar khat bak hun in nei lo an rawn ti ta ani, kan hmang a ang tak khawp mai a. Kan bungrua pawh kha kan insawn kha engmah kan la inti fel hman lo va, kan la inrem fel hman lo va, kan la dah nuai a. Tah chuanin, a nih leh kan inluah tur tal min ngaihtuah sak lo, kan te chung pawh engmah kan ngaihtuah sak ve lo che u, chhuak tawp ula ni mai. In chhuah loh chuan lung inah kan khung vek ang che u, an rawn ti ta a ni. Tah chuan kan inluah hlui kha kan va zawt, an nih lah han lo vau sa vek a, inluah tir leh chuan khawtlain kan en san ang che u an lo ti tawh si. Min luah tir ngam tawh a si lo. Tah chuan veng mawnga i ka rawngbâwl tu pakhat hi a awm ve a, khaw mawngah khânin lawng station bulah. Tah chuanin E, chu chu i pan rawk mai ang kan ti a, a hnuah chuan Engtin nge darkar khat chhungin kan intih fel thei ang kan ti a, darkar thum a nih leh kan peng che aw an ti a. Tah chuanin hei sakawr tawlai lirte leh I saika kan tih ang chi te kha kan hlawh ta rum rum a, biling a bal angin thawmhnaw kha kan thun ati khan kawngah te pawh kan hrauh thleng phung mai thanin chumi rawng rawngbawltu pakhat Siah Awngtin kan tih te inah chuan kan zuk kal a, mikhual an lo nei a, inchhungah liriahna awm si lo, an tualah khanin zanhnih kan chhungkawiin kan riak ta a ni, tualchar ah khan.

A tha khatna velah khan tui kha a kang vek a ni Myo U kha. Kan hlah an tih tui Myo U kha chunga tui hei ji kan vek hi a ni a, tui laih a hetia leih laih khuara tui tling hman vek hi a ni avang khan chumi kan hlah an tih tui tha bera an ngaih pawh chu i a kang ta vek a an tal bawmel hnih hmel thumah tui motor in an va khai a ni. Chuanin i an lectric khawl kha an leina pawh a la rei lo, a khaw pum a pek theih tur tein khawl lian an lei leh an bun kha hla khat vel chauh hman a la ni. Chu chu a puak keh a, thla eng emaw zat kha a miawh u khaw pum kha an men thim ta a ni. Chuanin an enge an pakuda kha Thli tleh leh lir nghing pawh ni lo khan a lai hnuai lamah hianin a bung sawm vek a ti khan a tlu bung sawm vek a ni. Kha kha kan missionary chuan a thian a lo awm rei tawh avangin thian te a lo nei ve nual a, hei mi tha i Isua chanchin hril tur a lo kal te in hnawt chhuak a, I heng zawng zawng in tawrh hi, hemi Isua ringtute Pathian thu chanchin tha lam hriltute in duh lova in hnawh chhuah zar a nih hi, a ti khan a lo ti nghe nghe hlawm a ni awm e. Chutiang chuan kan chhuah hnuah khan an harsat tawh chu chu tuia kang a, tichuanin an pa Buddha kha a chim bawk a, chuanin an lectric khawl lian an lei thar hun chu a puak bawk a, khatiang khanin i ringtu Isua rawngawltu an hnawhchhuah atang khan nasa takin an khua khan an tuar a ni. Tichuan mi hnawtchhuaktu zinga u sin phiu awk awnga mi khan chu pawh chu enge ni duh an manah an lo sawi sa hrep bawk a ni awm e, min man tirtu tur eh min hnawtchhuaktu zinga a phusa deuh pa pawh khatiang te te khan Pathian ringtu te rawngawltu te hi Pathian hian ih min lo hum khawp mai a, kan chhungkuahin a chiang em em mai a. Tiang khan i rawngbawltu te Pathian in a min ensan loh zia leh min lo kaih hruai zia hi ah keimahni hian a tak hian kan tawng nasa em em a Naga ram ah pawh ni se Arakan ram ah pawh ni se chutiang chu ah kan rawngbawlna kan thil tawn tlangpui deuh hlet te chu

An ui te kha lo hawn hma loh kha chu ui ru awm khan in kan lo awm ve a, amaherawh chu Pathian zara an an ui te kha lo haw ta, an lo in ang deuh reng a, a kha ti khan in min kal chhuah tir ta, Kawl in a kan suma tual leh i ah nauh, mu i ah le an ti ang deuh hian a ni, vanduaina vawi khat tawh bak a vanduaina dang in a, A nang ching ang chi kha Uirua te pawh chuanin mahniina luah thei lo a min hnawhchhuah tawh bakah Uiru anga min an ina min han hruai ang chi te kha a khang te kha Rilruah chuanin a tawt thiam har ve ang reng khawp mai. Thenghil a har ve ang reng khawp mai. Awle a lawm awm e, in sawi atang hmung zawng zawng khanin kan hriat, ka hriat nel, ka hriat phak nel nual te chu awm ve nual a, mahse ka hriat loh pawh tam tak ka hriat belh a, a lawm awm hle. A thiltu te pawn hlawkpuina an neih ngei ka bei se ni. Awle tun tum atan chuan kan duhtawk tawh mai ang a, thiltute he Media for Gospel Foundation, YouTube channel ah hian media hmanga kan rawngbawlna te kan rawn tar lang thin dawn a, min subscribe sak ngei turin kan sawm bawk a che u, kan lawm e.